Croeso i bodlediad Dathlu'r Aer, Ysgol Llanhari. I'r gad, dyna beth oedd arwyddau'r Llanhari droi'r 90au. Nid ynni oedd y moto swyddogol, gorau gwaith gwasanaeth oedd hwnnw. Ond i'r gad, ddywedai pawb a oedd yn cysylltiedig â'r ysgol gyfun Llanhari fel y oedd hi ar adeg hynny, oherwydd un dyn, neu bendigeidfran o bennaeth, sef Mister Peter Griffiths. Dechreuodd ei yrfa fel pennaeth yr ysgol yn y flwyddyn 1989, a bu'n bennaeth nes iddo adael am Ysgol Rhydfelyn yn y flwyddyn 2002.
Roedd y dywediad bachog yn cwmpasu popeth am Mister Peter Griffiths. Brwdfrydedd, afiaith, angerdd, corwynt o ŵr ar goridorau'r ysgol. Prifathro a ddylanwadodd gymaint o athrawon a ddisgyblion fel ei gilydd a gwroedd yn mynnu parch pob person a gwrthai. Chwedl o ddyn a gefnogai pob tîm chwaraeon ond yn enwedig y rygbi ar fore Sadwrn ar gaeau'r ysgol, pob perfformiad eisteddfodol a phob tîm siarad cyhoeddus. Pennaeth a adawodd ei farc yn sicr ar Lanhari, ac mae dyled miloedd o gyn-ddisgyblion ac athrawon yn fawr iddo. Croeso atom heddiw, Mister Peter Griffiths.
Wel, fi'n teimlo'n freintiedig iawn. Fi'n teimlo chydig yn hen, cofiwch a chwarae chi bobl ifanc. Mae flynyddoedd maith ers i mi fod ma wrthi yn te'r rhan o'r ysgol, ond mae'n hyfryd i fod yn eich cwmni chi. Hyfryd dros ben os gweithwyd, wedi wir. Felly awn ni yn ôl. Sut oedd eich chi'n teimlo pam o'ch chi wedi camu dros y bont i'r ysgol am y tro cyntaf? Beth oedd eich argraffiadau cyntaf o'r ysgol? Wel, cynhesrwydd yr ysgol disgyblion, o'n i'n meddwl bod nhw'n wych iawn, chwbod y croeso ges i yma pan ddes i yma i'r ysgol, a, a gyda'r thrawon a'r disgyblion, a hefyd wrth gwrs safle Llanhari. Fi'n meddwl bod safle Llanhari yn hyfryd. Mae, mae, mae, mae golygfeidd hyfryd yma, a, a mae'r stafell yr oeddwn i'n gweithio, mae golygfa hyfryd draw dros y fro felly i'r gorllewin. Mm -hmm. Ond yna'r ddau beth am taro ddi oedd y cynhesrwydd, y croeso, a hefyd y safle ei hunan. Ie wir.
Daethoch chi'r ysgol i fod yn bennaeth. Sut oeddech yn teimlo am hyn? Pa fath o groeso gawsoch? Wel, ges i groeso twym galon iawn, os gael ddweud. Um, roeddwn i'n, fel allwch chi ddychmygu, roeddwn i'n nerfus iawn yn, te, yn ystod y cyfweliad ac yn y blaen. Um, ond roedd, roedd na naws arbennig yn perthyn i'r ysgol o'n i'n teimlo, ac roeddwn i am fod yn rhan o hynny, ac ehangu ar hynny os maen nhw'n chi hefyd os oedd yn bosibl. Ie. Yeah.
Um, sut brofiad oedd bod yn bennaeth ar Ysgol Llanhari? Wel, profiad
o, ardderchog, a dweud y gwir. Cofiwch, um, o'n i'n teimlo dan straen weithiau, ente? Mae ma, ma swydd yn yeah. gallu bod, uh, chi'n teimlo dan bwysau ac yn y blaen. Ond mae'r rhaid i fi ddweud, rwy'n edrych nôl ar y cyfnod, fel y cyfnod, un o'r cyfnodau hapusaf yng ngyrfau. Mae gyges i modd i fyw i fod yn Llanhari, achos yn Llanhari, ac rwy'n trysori, yeah. trysori felly hefyd, y, y, y, y profiadau ges i yn ystod blynyddoedd hynny yn, yn yr 80au, 90au a mewn i'r ganrif, yeah. ganrif hon felly.
Rydych yn enwog ymysg cyn-ddisgyblion Llynhari am eich slogan 'I'r Gad'. O le ddaeth hwn? Wel, i'r gad, y bwriad gyda i'r gad yn oedd ceisio roi rhyw fachyn i bobl gael clymu rhywbeth, chymod, y syniad mm -hmm. berthyn o fod yn rhan o deulu. Ac mae i'r gad, fel y cofiwch chi fi'n siŵr, yn dod o un o ganeuon enwog uh, Dafydd mhm. Iwan. Mm -hmm. I'r gad yw mynd, mynd i'r rhwydr ente ymlaen yn ni. Yeah. Mynd i'r gad ac roedd tri pheth oedd yng nghlwm wrth fynd i'r gad gen i. Siarad Cymraeg, mm, yeah. gweithio'n galed ac ymddygiad da. O'r heina, dyna tri pheth oedd yn ein galluogi ni fel teulu i fynd i'r gad felly, fynd ymlaen da'n gilydd. Ie. Yeah. Yeah.
Ni'n ymwybodol hefyd, roeddet ti'n fel dweud e ar fel pob diwedd gwasanaeth a fel o gwmpas fel y coridorau yn yr ysgol hefyd. o, mae pobl yn fod goffa fi am hynny. Hyd yn oed nawr, chredwch chi ddim. Ond uh, roedd ei fi yn, yn rhyw fath o, um, nid arwyddair, ond yn rhyw fath o symbol o Gymreictod ac y symbol o undod bod ni gyd yn gwybod pam i ni yma. Yeah. Bod beth yw bod safonau uchel gan yr ysgol a hefyd bod ni'n cyd-weithio ac yn symud gyda'n gilydd bod yr un nod gyda ni felly. Ie, ie. Hefyd, hoffwn ni ofyn, beth oedd yr uchafbwyntiau o fod yn Bennau?
Wel, i fi, mae e wastad yn ymwneud â disgyblion. Ac um, roedd hi'n hyfryd gen i fynd, mynd i mewn i wersi ac yn y blaen a gweld sut oedd y, y, y perthynas na rhwng athrawon a disgyblion, chymod. sut oedd disgyblion yn, yn ymateb i'r athrawon yn y gwersi. A o'n i'n cael reit hwyl weithiau chi'n bod um, mynd mewn i'r wers a, a gwrando a cheisio cyfrannu hefyd y wers a cael ychydig bach o, o hwyl ysbri. A hefyd, wrth gwrs, yn allgyrsiol, roedd um, y cyfleoedd o'n i'n teimlo y, y disgyblion yn ei gael yn amrisiadwy. Hynny yw, tu fas i'r ysgol, roedd yna gyfle iddyn nhw ddefnyddio'u Cymraeg, ac hefyd chymod, i fod yn llwyddiannus yn te mewn amrywiol um, feisydd, gan gynnwys y steddfod, chwaraeon, uh, siarad cyhoeddus, pob um, menter a busnes, pob math o bethau felly. Ac uh, nid yn unig hylwy'r llwyddiannau, ond y cyfleoedd, yn te bod y plant yn gweld bod yr iaith yn fyw tu fas i'r dosbarth felly.
Beth oedd y heriau o fod yn Bennaeth Ysgol Llynhari? Yr heriau, yym, wrth gwrs, yw i fi oedd dod â phawb ynghyd ynte. Bod nhw'n, maen nhw'n, o'n nhw'n, oedden nhw'n dod o gefndiroedd gwahanol iawn y disgyblion. Canran fechan iawn oedd yn dod o gefndir Cymraeg, yn lle roedd y, y Gymraeg yn y cartre. Canran fechan iawn. Ond fy neges i oedd, Sim ots, ro'n i'n dweud hyn yn enwedig pan oedd plant yn dynol i'r chweched. Sim ots gen i beth yw'ch cefndir chi. Sim ots gen i faint o gyfoeth sydd gennych chi. I chi gyd ar yr un lefel mynd hyn. I chi gyd wedi dewis dod nôl i'n arhari'r chweched. Ac i chi gyd yn, yn amrisiadwy o bwysig i ni. Fel unigolion. Bod pob unigolyn, pob disgybl yn yr ysgol yn unigolyn pwysig gwerthfawr i ni. Ac eiso cyfleu'r syniad yna.
Fi o'ch chi'n bennaeth am dair blynedd a ddeg. Um, o, chi'n cofio hynny, dych chi? Waw, waw, oedd e mor hir a hynny. Ydych chi'n gofio? hir. O, di mae e.
Felly, pam fi o'ch chi yma am gyfnod mor hir? Wel, a dwi wedi gwir, roedd, roedd, mae rhaid dweud, er pwysau weithiau, roeddwn i'n mwynhau. roeddwn ni yn mwynhau yn lle roeddwn ni um, yn treulio um, gymaint o, o, o amser ymysg bobl ifanc. A pam chi ymysg athrawon brwd a bobl ifanc yn disgyblion brwd, mae'n rhoi rhyw hwb i chi, mae'n rhoi rhyw egni ychwanegol i chi, i chithau hefyd, fod, fod yn, yn llawn bwrlwm os medrwch chi. Er wrth gwrs, fel y gwyddoch chi farched eich hunain, mae'n flinedig iawn ynddo, chymod chi, yeah. chi'n blino weithiau ynte gyda'r holl fwrlwm sy'n digwydd a, a chadw popeth i fynd yn ei blaen, a chefnogi, dyna o'n i'n teimlo. Yeah. Roeddwn i'n sylweddoli'r cychwyn cyntaf. Mae'n y ddisgyblion yn yr ysgol hon sy'n llawer mwy galluog na fi. Mae'n athrawon yn yr ysgol hon sy'n llawer mwy galluog na fi. Felly yn rôl i oedd cynnal, a, a, a cynnal, cynnal y disgyblion, cefnogi nhw, cefnogi'r athrawon, Ac hefyd, peidio anghofio y teulu cyfan. Yeah. Boed yeah. nhw'n llywodraethwyr, ac roedd llywodraethwyr Llanhari mor gefnogol yn mynnu'r safon eicha, eicha, hefyd athrawon, ceisio penodi a chynnal athrawon, athrawon gorau posibl a'i cynnal nhw gymaint y gyfedrech chi, a wedyn ni ceisio ysbrydoli'r disgyblion. O'r rhaid wneud hynny'n yn teimlo bob dydd yn te. Felly dyna'r math o bethau o'n, o'n, oedd, oedd, oedd tu ôl uh, i meddwl i ynte wrth bod fi'n um, yn ymgymryd â'r swydd felly. Yeah. Oes gennych unrhyw straeon diddorol neu atgofion doniol o bod yn ysgol Llynhari? Oes, mae gen i. Wel, o'n i'n meddwl lle chi gofyn hyn. Um, fel y gwyddoch chi, mae'n ambell isgwyl sy'n gallu bod ychydig bach o bosib ddim o'r rhodiad hardda, os fedrwn. Ac um, wy'n cofio un achlysur, os gael ddweud hyn yn dweud. Ond uh, wy'n cofio y dirprwy a finne, um, yn ceitaw Ali neu Meirio, dim yn cofio'n union, a mynd adre ac un dysgu fel oedd wedi bod yn ddrwg ar y bysus. A mae chi'n siŵr bod rhaid yn eich chi o hyd, os e, yeah. sy'n sy gallu, gallu gam ymddwyn ar y bysus. Felly benderfynwn ni fi'n adre fe, bod e ddim yn cael mynd adre. ar y bws, bod rhaid i ni ddod yn y car gyda fi ar ddirprwy.
Yn y car, ti? Ie, yeah, a gyrro ni.
Gartre, i'w gartre fe. Na i'n gweud ble, na i menwi neb, na pa ardal, ond fe eithon ni'r cartre. a dethon ni mas o'r car, o'n i'n benderfynol nawr, rhaid bod fi'n mynd cael gair dy mam na dad, yeah. beth bynnag a ddigwydd. Felly, anfones i dath e mas o'r car o flaen i gartre. Bachgen oedd e, a dyna, dyna gyd mynd at geni. Ac fe aeth e rownd i'r cefn, redeg oedd rownd i'r cefn, i agor drws cefn a mewn i'r tŷ. A glywes i gŵn mawr yn cyfarth. A glywes i Kill, kill. Hynny yw, oedd e moyn i'r cŵn beidio gadael i fi fi mewn i'r tŷ. O!
Reit?
Felly, ie, yeah, felly dyma'r cŵn ma. Cofiwch, roeddwn i wedi colli number yn te. Yeah. A dod dim ots yn ni pe bai bleiddiau yn y tŷ. Roedd yn benderfynol o gair, cael gair bach da mam a dad. Yeah. yeah. Felly mae'r cŵn ma'n dod at y drws. cŵn mawr, ond fe dawelon ni'r cŵn, y dirprwyf neu fe dawelon ni'r cŵn, yeah. ac ysyn ni sgwrs gyfach gyda mam, a dyna fi. Gadawon ni, gadawon ni'r, gadawon ni'r tŷ, a dethon ni mas trwy'r gat, ac roedd yna fan tu fas, a daeth dyn allan o'r fan, y tad. O. A mynd, oh, Mr Griffiths. Yn Saesneg oedd e'n dweud nawr, cofiwch. Oh, Mr Griffiths, chi sy'n na. O'n i'n meddwl taw o dyn rent oedd na. Felly oedd wedi mynd i guddio, wedi mynd i guddio yn y fan. a peth ola ferched, roedd e'n gwisgo cilt Cymreig. Oh. A wedodd e, Mister Griffiths, yn Saesneg eto, rwy'n gefnogol iawn i'r Gymraeg, gefnogol iawn i'r iaith Gymraeg, a diolch i chi am ddod lan a, a mab ac yn y blaen. Felly dyna un o'r straeon na fydda i ddim yn anghofio.
Dyna stori anhygoel. Felly, gadawch chi yn 2002 i fod yn bennaeth gartholwg, sut oedd y profiad o adael Llanhari i fynd at ysgol gwahanol? Wel, wi am gyfadde rhywbeth fan hyn i chi. Roedd amryw yn gadael y, y, y flwyddyn hon digwydd bod yn tem athrawon yn gadael ac yn rhaid, ac roedd amryw ohonon ni'n gadael. A lan yn ysgubor, roedd yr holl blant wedi ymgynnull nawr ar gyfer gwasanaeth ddiwedd tymor. Mil o ddisgyblion. Wow.
A mae yna roeddwn ni yn dweud uh, fy ffarwel ac yn dweud fy i'r gad am y tro ola. Ac fe golles i ddeigryn o flaen mil o ddisgyblion. A oh, dyn ni'n teimlo, oh, dyma fi, hynny yw. Ond cofiwch, fi'n teimlo, felly bod yn beth da i'r ysgol, ac felly i fi'n hunan hefyd i gael newid ar ôl, fel o'ch chi'n sôn gyne, tair mlynedd ar ddeg yn yr ysgol. Amser hir. Amser hir ydy. Ond uh, fe golles i ddeud ro'r hyn hynod, hynod emosiynol. Gai gyfadde hynny yeah. fan hyn nawr o'ch blaen chi.
Tan yn ddiweddar rydych chi wedi bod yn dychwelyd i'r ysgol yn mwyn beiriadu'r cystadlaethau'r Eisteddfod. Pam oeddech chi mor barod i roi eich amser i feirniadu a sut brofiad oedd cael y fraint o fod ar banel beirniadu?
O, o'n i'n dwlu fod ar y panel beirniadu, ynte, o'n i'n beirniadu pob cysadleuaeth, cofiwch, ond oedd rai arbenigwyr... Fi'n cofio gweld â chi yn eistedd fanna.
O, roedd ni wrth y modd. Y bwrlwm, y brwdfrydedd, y paratoi manwl. Chymod, sabo'r tro fi'n dod yma, wy'n wy anghofio am y brwdfrydedd. Chod dyna beth sy'n haro i. A, a bod y disgyblion mor frwd, bod y ddasawon yn eu cynnal nhw, a bod yr, y, y naws hyfryd yma eto mewn sgubor enfawr yn te, gyda faint o blant sy'n mynd ar 600-700 o blant wrthi, chymod, ar, a sawl tis â chi erbyn hyn? Sawl lliw ti? Tair? Ie. Ie.
Trysant, Aran a Harri, ie. Aran a Harri, 'na fe, Trysant, Aran a Harri. Oedd 'na bedwar pryd hynny, oedd 'na ychydig fwy yn 'nghyfnod i. Ond beth bynnag am hynny, o'n i wrth fy modd yn dod, ynde, chimod. Sa'n disgwyl i ddod bob tro, cofiwch, achos fi'n heneiddio nawr. Ond na, wrth y modd, chimod, yy, jyst braint i fod yma a bod ymysg y bwrlwm 'na eto. A theimlo'n ifanc unwaith eto. Ie. Mae'n dimlo'n neis, ydy e. Mae'n... Ie. I gweld fel gyd o'r disgyblion dod at ei gilydd a fel neud gyd o'n fel pethau neis gyda'i gilydd. Mae'n really neis. Mae'n wirioneddol. Ie.
Mae'n bwysig, chymod. Mae'n bwysig bod chi'n teimlo bod chi'n rhan o rhywbeth arbennig iawn. Ie. Bod chi'n perthyn i rhywbeth arbennig iawn, ydy. Ac wrth gwrs, leni, chi'n gyfarwydd â, â Steddfod, chi'n gyfarwydd â seremoni'r Steddfod, a mae'r arferwydd leni yn gyn, gyn ddisgybl, mae'r eryd ac yn y blaen. Felly mae'r ma, ma, plant wedi trwytho, a fi'n gobeithio, fi'n gobeithio, bydd pob copa walltog, pob disgybl o lanhari a mynychu'r Eisteddfod. Fi yn gobeithio. Ie. Yeah.
Deithoch chi hefyd i'r gwasanaeth ddiweddar yn Dad Gorchuddio'r Gadair a chlywed y negeseuon oedd gan y crefftwr Berian Daniel i'w rhannu gyda disgyblion. Do, do, do, do. Sut brofiad oedd hwn i chi? Wirioneddol ysbrydoledig. Doedd Jill a fi y wraig ac rhai eraill mewn i'r neuadd yna. Roedd y neuadd yn llawn dop. Ni chlywyd un smic gan y disgyblion. Roedd nhw gyd yn talu sylw ac yn frwd ac yn holi cwestiynau, oherwydd, wrth gwrs, roedd yr amryw ohonyn nhw wedi bod yn rhan o'r cynllunio, y dylunio a gyda'r um, syniadau ente ar gyfer Berwyn i lunio'r gader. Wel, oedd hwnna y, y, teimlad a'n trawodd ni'n syth bin y berthynas mae eto rhwng yr athrawon y disgyblion, brwdfrydedd y disgyblion, i hunan ddisgyblaeth nhw, a'r diddordeb ysol na gael gweld y gader roedd amryw ohonyn nhw wedi bod yn rhan o'i pharatoi. Ac wrth gwrs, pan ddad, dad o'r chuddiwyd y gader, wel, oedd hi'n gader gadarn yn cynrychioli Rhondda Cynon Taf. Rhondda Cynon Taf. Wel, o'n i'n, ges i'n gwefreiddio o'i gweld hi, a fel y gwyddoch chi, o'n i'n gwylio'r rhaglen hyn o'n eithwr, fe welwyd y goron sydd yn hyfryd hefyd, a'r gader yn cael ei dadwrchyddio am y tro cyntaf yn Llantysant yn de. Ie. Yeah.
O ran eich diddordebau, rydyn ni wedi clywed eich bod yn gefnogwr Brwd y Scarlets. Roeddech yn dipyn o chwaraewr eich hun. Ydych chi'n cofio'r gêm ble fuoch chi'n chwarae i Lyn Ebwy a chael eich taro'n anymwybodol? O do, fi'n cofio, fi'n cofio chydig o hynny beth bynnag, do, do, oedd hwnna'n, uh, chi'n bod, oedd e'n um, brofiad uh, anarferol, ynddo? Uh, dwi ddim yn cofio llawer o hwn, ond yeah. achos o'n i'n anamwybodol am gyfnod. Ond, uh, na, dyna mae'r pethau mae'n digwydd yn te, chymod, uh, lwcus iawn, ches i'n llawer o anofiadau yn chwarae. Ond um, mi roeddwn i'n hoffi chwarae rygbi yn ystod y cyfnod hwnnw. O'n i'n ceisio chwarae rygbi deniadol, chi'n bod, a, ac yn y gêm arbennig honno, roedd hi'n rown gyn derfynol Cwpan Cymru oedd yn, oedd yn dipyn o beth bryd hynny, ac o'n anffodus fe gollon i'r gêm yn te, a enillodd uh, Casnewydd y Cwpan y flwyddyn hwnnw. Ond, um, na, mae rhan o'r pethau, dwi, dwi ddim yn... Uh, dwi ddim yn uh, dal dig na di fi felly, mae'n digwydd chi'n bod, ac uh, cyfnod um, diddorol iawn yn te o, o gael chwarae ar safon, um, byddwn nhw'n galw dosbarth cyntaf bryd hynny, yn te, cofiwch, doeddwn ni ddim yn um, ser yn yr ystyr hynny, roedd gynnu ni ser uh, yn y tîn, yn te, di chwarae dros Gymru, a dros y llewod, chwod, uh, pobl yn Arthur Lewis, Clive Burgess um, ac yn y blaen. Roedden nhw'n chwaraewyr penigamp, ond uh, roeddwn ni'n uh, yn rhan o'r, or, or, or garfan honno, os mynnwch chi, uh, yn ystod y 70au, cofiwch, amser maith yn ôl.
Nawr eich bod wedi ymddeol, beth ydych chi'n gwneud o ddydd i ddydd? Wel, mwynhau bywyd yn te. Um, rai fi ddweud, mae ma, ma mae Llel y Wraig yn, yn gofalu amdana i ac yn fy mwydo ac yn rhoi neu popeth dros roi bod ond, ydych chi'n cael y sbwylo'n racs. Um, Dwi'n um, dwi mwynhau darllen, chi'n bod, dwi'n mwynhau a cerdded lot, mae, mae criw cerdded gyda ni, mae criw coffi gyda ni, mae'r capel yn bwysig iawn, chi'n bod, mae, mae, mae gymaint o, o weithgareddau yn ymwneud y capel, mae clwb y dwrlun, wy'n teimlo'n yn freintiedig dros ben bod gymaint o ffrindiau gen i. Amryw ohonyn nhw oedd yn llywodraethwyr ac yn rhieni yn Llanhari ac erbyn hyn wy'n i cyfri nhw yn ffrindiau da i fi. Mae hwnna yn, yn, yn beth amheithyn iawn os gael ddweud. Uh, bod chi'n teimlo bod chi'n rhan o gymuned, rhan o gymdeithas um, ac yn, wedi gwneud gymaint o ffrindiau dros y blynyddoedd. Chymod, yeah. Yym, ydych chi'n gweld eisiau byd addysg pan oeddych chi ymddeol yn gyntaf? Roeddwn i'n gwybod bod mae'n bryd i fi ymddeol. Roeddwn i'n gwybod yn yng nghalon felly mm -hmm. bod yn bryd i mi ymddeol. O'n i'n gwybod mae'n mae bryd i ti fynd a wedes i hynny wrth, wrth, llywodraethwyr ac yn y blaen, uh, pryd hynny yn Rhydfelen, yn de, ac uh, ar ôl cael cyfnod hapus iawn yno hefyd. Um, o'n i'n gwybod yn ynghalon oherwydd blinder a, ac yn y blaen, bo'n bryd nawr i gael, i gael hoi fach a gymddeol felly. Ie. Yeah.
Yn ôl sôn eich bod chi a'ch gwraig yn tipyn o Arthur, Rydym yn clywed bod chi wedi garddio yn LA hyd yn oed. Pam ydych chi'n mwynhau garddio? Wel, dwi ddim yn mwynhau garddio fel y cyfri. Roeddwn i'n fwy fwy nag ydw i nawr. Wedi mynd yn, yn, yn, yn ddiog tu hwnt. Ond mae ma Jill yn, yn hoffi garddio. A hi sydd yn plannu ac yn creu. A jyst torri lawnt y dwynud. A chydig bach o chwni. Ond hi sy'n creu uh, blodau ac yn y blaen. Felly, um,

Diolch i'n gwestai ni heddiw a diolch o galon i chi am wrando ar bodlediad Llwybrau Llangharry, Dathlu'r Air. Rydyn ni'n gobeithio'n fawr bod chi wedi mwynhau y podlediad diweddaraf. Os wnaethoch chi fwynhau, croeso i chi adael adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch danysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag, sut bynnag rydych chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am lwybrau llynharu i fwynhau mwy o podlediadau.
Cofiwch rannu ein podlediau gyda'ch teulu, ffrindiau a'r byd i gyd. Os hoffech chi wybod mwy am ein hysgol ni neu os hoffech gysylltu gyda ni i rannu eich straeon a'ch atgofion difyr, bywiog a chofiadwy o'ch llwybr a'ch cyfnod chi yn Ysgol Llanhari, ewch i'n tudalen Instagram a'n cyfrif X at Gymraeg Llanhari neu ewch i'n gwefan llanhari dot cymru.
Diolch unwaith eto i chi am eich gwrandawiad a'ch cefnogaeth i'n podlediad ni. Hwyl!
Yn dathlu hanner can mlynedd.
Podlediad Teulu Llanhari.